Happy birthday to you Happy birthday Sarmawi bal. Ka birthday tih pawh ka lo hre tawh hleinem. Ka lawm lutuk e, ka lawm lutuk e. Thu rau thu rau. Vawini-ah chuan environment lampang kan zir ang aw. Sir mawi bal gift pek tur che ka nei a. Ka student te zinga ka vuak ngun ber leh ka hrem ngun ber maiin gift min pek a duh nia. Ka thil tih ah te khan ka inchhir dawn lek lek alawm le. Ka hnu ka va han ti ulh tak em. A ni maw? Awi te, lo kal rawh lo kal rawh. Sir kha le gift chu. This is for you. Ka bula ding hi unaupa awite a ni. He khawvela ka thian tha ber leh mi rin ber a ni. Ah khawiin ka chenga ka kha. Chenga leh zel chu i lak duh ka ring lo sin awite. Khawngei dah. Khawngei dah ka tih chu. Ka pa tiang ang pheikhawk hi min lo lei ve teh. He he he. Perfect! I va han inhmeh tak em? I va lawm loh hmel ve in ang reng hi a man point thlau lutuk kha kha tha. Mawi bal i tha maw? Tha e awite. Enge in nu ana? A ni pawh tha lutuk e. Thala khiang te chenga ka drawh. Awi te nang hian pawisa tih nawi nan mi rawn hman in tum ve khang lang a mi. Khal rawh, dawr dangah vat nawi rawh. Unau pawi te lo ding teh. Pawisa i ti nawi thei lo a ni maw? Keiman ka ti nawi thei ang.

Kha le khiang te cut rawh. Thianpa nang pa hi mawi bala ti rawi nih. Aw ni e, aw mi lo nghak lawk rawh. I pa hian kan dawrah a bal a nei nih hi. I pa hian kan dawrah cheng zali sawmkua bal a nei a, chuan cheng zanga min pe a, cheng a man thi leh ai a. Cheng a i la chang thei ni chu. Ma pani Ma pani gu pai. Apa, apa. Apa kan tholai a hlawk lutuk. Huh? Maw i Balbuite, eng nge i awm zia inchei dan chu? Mi pa i ni lawm ni? I pa hi min va ti zak em em ve. A hlawk tho lawm a pa hi en la. Ka fapa chuti eng a nih chuan min lo hruai ve teh. Awite nang lehkha thiamah hei hmeichhia in English in min rawn bih a, mi lo leh sak teh. Your outgoing service has expired. Recharge now. Dial star one two one star five one hash for pack details. E ni hi hei hmeichhia in ka star lutuk che tunge i hming a rawn ti nih hi? I hming chu hrilh ta che, mobile a si si ke. Pawl khat tal chu pass ve rawh. Awi te engzah tur nge? Chengza. Mawi balu naupa i mehna a rei tawh em? Kum nga vel. A ni chu, ni chu, ni chu. Mawi deuh khan met rawh aw. I duh dan thlapin ka met dawn lawm. Mawi bal, eng i meh dan hi awmzia? Engtin nge tia i meh i meh thiam zawk? Mawi lutuk, mawi ka ti lutuk. Thiante u, he kut duh hi in hmu em? He pawisa hi a kekawrah sawn kan va dang a, a hmelawm dan kan lo en dawn ni aw. Tuai a kal ra. Pawi te thingpui chu. Chhang pakhat min lo petel teh. Awite i chhang min pek hi a phel ka duh lo. Ma tari gu pa i i chak Apa, iPhone hi min lei ve rawh. Ka sawina rei tawl tuk engah a mai ngai lo mi. Aw, i duang tak chuan iPhone chu kan lei dawn nia. Mawi balpui te, mawi balpui te, hei iPhone thar ka lei che nia. Ka pa, mawi balpui te, he iPhone hi ka lei ni lo a, i lei zawk a ni. I awhna a rei tawh em a, i kal ka lo hralh hmiah mai.

Hey sir! Nge tinge helmet i khum lo a? Money duh mi! Ami va da dai mai! Ami va da dai! Sir, i hlau mi i va tlan chak ve!

Ka ren a kal reng se min man miah lo. Super power ka nei nia nga. Awi te, he pa hi lo hmu em? Hmu e sir, rei lo te min lo nghak la, i bulah ka rawn hruai ang. Sir, he pa hi ni em? Thlalak nen khan en mil teh. Ni chiang lutuk lo kal nghal rawh, chuang rawh. Sir, rei lo teh aw, rei lo teh, ek minute chiah min lo nghak lawk teh. Pawi te i va han tawng thei em em ve, ka rawn chhun a, i chak lo viau ang. Vawiin hi sunscreen i hnawih lo mi, i va dum ve, ka va laksak ang che aw. Min lo nghak rawh, ka va lang e. Hett.